Thirtute chibai leh vek u le. Vawh inah chuanin aaa mi sawmhnih panga ei tur awm vel sawhchhiar kan siam dawn a ni. Kan inah hianin nilai zan inkhuam kan nei tah chuan sawh chiar ka siam a. Chu chuta ka siamna chu kim chang lo takin video hi ka la thuak thuak a. Aw a en danin lo thiam ang a mahse a siam ve duh tan hriat a harsa lem lo a ni. Ti hianin tel hi aw cooker ah hianin pava chan ve awm vel hi ka rawn chhung a. Tichuanin purun sen chansawm purun sen hi pathum awm vel a ni. a lian tha pangai chansawm hi ti hianin kan kang char char a ni ti hian a rawn aah a rawn uk tan e tih ah khanin aah sawhthing densawm fiante thum vel hi ka thlak leh a ni ti hianin sawhthing densawm ka thlak a chumi hnua chuanin aah purun var fiante thum-- Purun var den sawm fian te thum ka thlak leh a ti hian in ka chawk khawm ta a ni ka chawk nawk nawk a chuan in a lo hmui chhuak cham cham a ah a lo hmui a lo hmui chhuak ta ti ah hian in ti hian hei ti hian ka chawk ta char char a ah a vai hian in a lo uk deuh thap. ta a, hetiang a lo uk chho tak ah hian in ai eng ka duh ang tawk, eng lutuk a ngai lo a, ai eng hi he kan ai eng hi lakadawng variety an tih ang chi ai eng tha a ni a, chuvang chuan in ai eng hi fian te khat chauh ka thlak a ni, chuan ti hian in sa a lo. thlak thei tawh a thil dang ah a tih hmuihna lampang chu tih vak ngai ka ti lo va chuvang chuanin ti hianin ah purun var purun sen sawhthing ai eng tiang zawng hianin ah arsa hi-- Siam dawn a ni. Arsa hi kg khat aiin a tam a, ah ka chanin lian pangngai a te chhe lem lova, umm tihianin kan kang dawn a ni nih arsa hi. Ti hian arsa chu ka lo thlak zo ta a ka chawk let nawk nawk a ahh. A tui ama tui te a rawn chhuak a tihianin ah ka hmanhmawh deuh hlek avangin ka duh ang pawh hianin a tui hi ka sawi chhuah tir hman lo va hetiang hianin ah reilo te kan ti sawi deuh bar bar a chumi hnua chuanin ah buhfai hi-- Ka thlak ta mai ni buhfai hi zo buh ka hmang a zo buh hi no hnih awm vel no hnih a tling a ngem aw no hnih aiin a tlem hret mai thei chutiang chi chu a silfai a ti hianin arsa kg khat ai tam ah khanin kg khat leh gram zahnih kg khat leh pava khat ang vel a ni a arsa hi chuan chaw hi no hnih huih ang vel a niang. Ahh chutiah ang chu ka sil fai a ti hian ka thlak a, tichuanin kan chawk khawm kan chawk pawlh vek a, chuan tui hi a cooker a leng tawk awm vel kha ka leih lut ta a ni, tui leih tawk hi. Hriatthiam chu a ngai a, mahsela veikhatah leih luau a ngai lova, a chaw a chaw a kawi theih tawk awm tur vel kha hi sapa chawtui kha leih mai tur a ni a, ban chual nghal tur a lo kang palang tih te pawh a lo awm a, chuvang chuanin chawtui pangai leih ai tam chu leih a ngai a ni. Tihianin duh tawk a kan chawh pawlh a, kan chhuan charh charh hnuah khanin tuisa ka leih lut a ni. Tuisa hi ka sawi tawh ang khanin leih tawk hriat a ngai a, a tuna mi hi chu duhthu a la sam lo deuh a, hei ka leih belh leh a tuisa kha chawhtui pangngai aiin a tam tur a ni a. Tichuanin. Tihianin ah kan chawhpawlh leh nawk nawk a, tichuan ah kan chhum chi kan duh tawk kan al anga, tichuanin kan chhum mai dawn a ni. Ka chhum pangngai ang khan chhum mai tur a ni a, sawhchhiar siam hi a har lo lutuk a, ah a awlsam thei ang bera siam a ni bawk a. Ah tui min tihpui a, an tui tui an ti tak tak em chu ka hre lo a, a tui chu min tihsak ve ngei a, awlsam thei ang berin ka siam a ni.

bel hnuhnung bel hnuhnung zawk a ni bel hmasa a hmin a hei hi bel hmasa a ni a ti hianin hei a kawi tawk a kawi tawk khanin ah a lo hmin ta a tichuanin bel lian ah khan ka chhungkhawm ta a ni bel lian ah khan ka chhungkhawm a ka duh aia a lo la kawi loh chuan tui sa kha ka lehleng ka chhuang leh ang a. Hei hi rice cooker lian a ni a, ih tah hianin bel khat kha ka chhung chhuak a tichuanin tui ka lei a tihianin a kawi tawk awm vel khanin ka chhuang so leh ta uh chuti chuanin uh a tih rim tui nan khan purun var leh sawh thing kha ka thlak leh a ni hetah pawh hianin tichuan a hang a han dan te kha kan duh thu a sam lo tlem a a hang deuh kan duh kha chuanin ih chicken cube te pawh kha a telh ve nawk nawk theih a ni. Arsa hi kg thum tling lo deuh a ni a, tichuanin buhfai hi no li ang vel ka chiar a nih chu. Chutiang chuanin kg khatah hianin no khat chiar ila a tawk vel pangngai a ni. Hang lutuk te kan duh tia nih loh chuanin Mizo hi chu kan duh dan hi a plain ve ang reng a. Bawlhlo dang vak kha telh a ngaiin ka hre lo a, Chuvang chuanin Mizo ka mil deuh hlek tur khanin a simple thei ang berin hang tui ve si khanin ah kan siam a, a chiarna hi pawimawh a Mizo buin ka chiar a, hei ah a kawi tui hnai tawk ve viau a, tui min tih sak ve viau a, eh a tui tak tak turah chuan kan ngai a umm ti hianin sawhchiar chu kan lo siam ta mai ni a, a harsa lo hle mai tih rah u. Awlsam taka suah chiar siam dan chu khati zawng kha ni a, in lo siam ve theuh dawn nia, min lo thlir chhuah sak avangin i vai chungah ka lawm e.